Ie, fysa'n haws.
Sa, ie, dos di.
Ie, o, no, no, na i nes toli ti fel fy hun, ond um, no, llongarchiadau mawr i ti. Um, felly, sut, sut, sut deimlad yw bod ti wedi dod yn drydydd yn nawr yn gyntaf hyn? Mae'n deimlad braf iawn, yndi, yndi, yndi. Fel mae'n eich rhywbeth i gwir. Ie. Yeah. Dwi'n gwadu bod o. Na, mae'n braf iawn cael neud, yndi. A wedyn, pwy, pwy bydde ti'n gweud yw'r dylanwad yn y ti o ran y byd y theatr? O, Aled Jones Williams yn sicr. Ie? Yeah? Sicr, ie, yeah, ie. Yeah.
Pam fe, felly?
Yym, achos 'na fo, 'di'r dramodwr gorau sgynnon ni ar hyn o bryd, dwi'n ama. Mae o'n chwip o sgwennwr da. Mm. Swn i'n gallu bod hanner cystal o, swn i'n hapus iawn. Mae o'n, mae o'n am yn ddylanwad anfarth yna i ddeud gwir de. A'n siŵr bod hynny'n berffaith amlwg wrth ddarllen i ddeud gwir thach chi. S- sut fath o ddylanwad, fel ti'n gweud? Um... Um, Wel, dwi wedi darllen rhan fwyaf ar y mae o lle a wedi gweld nhw'n cael eu perfformio. Mm. Um, wedyn, na, mae'n un eithaf ddangos nad os i'r rhaid i bob drama yng Nghymru fod yn Dyna mae'r tebot, so chi, mae pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd a mae rhywbeth digri'n digwydd a ie, rhyw ddobl yn tondros a rhywbeth felly, sy'n rhaid i bob drama fod yn felly, dyna hynny'n hwb, dwi'n ama. Da iawn.
Mm. mae fe, mae waith fe yn cael ei gynnyrchu'n eitha aml, a mae fe'n un o'r prin dramodwyr dan ni falle. Wyt ti'n teimlo bod angen mwy o, ddeuddo, mwy o awduron arnaf? Yn sicr, oes, mae eisiau mwy, a mwy o bethau newydd fyd, mae dyled yn edrych yn hen bethau dwi'n yma. Nid cymaint wan illa, ond um, na, mae eisiau rhyw, mae eisiau troion bach ar y

Ti di'r to ifanc. Dwi'm yn pregethu ni o gwbl dwi'n mynd yma. Um, Mae'r peth technoleg a fwy awgrym ag ydi o wers, dy gwir, dydy'r sefyllfa ddim mor bwysig ar cymeriadau lle. Um, na, mae'n rhaid, dydy'n yn uh, i blant, de, yn sicr, dwi'n mynd yma. Nes ydyn nhw, maen nhw wedi dychryn dod o'na. Yeah. Ond um, na, ma, ma, na um, dydy'n yn foeswers i neb, dwi'n meddwl, na, dydy. Na, dydy. Ond, ond mae'n yn gyfoes, gyfoes iawn. Mae'n gyfoes iawn, yndi, ac yn dywyll hefyd, yndi, ar adegau, de. A a a a faint o'r t'o' newidiade tech- technolegol a'n a'n byd gyfoes ni yy trw byd y we f- yy wyt ti'n ymdrin â hi? Yym sori beth yw... Wel ma' nw'n siarad ar y we ddechra 'lly ond ma'r llwyfan 'i hun ma' 'na sgrinie ar y llwyfan ma' 'na weirs a ballu i fod lle ar draws a ballu 'dyn dwi'n defnyddio ma' nw ff- ma'r cymeriada'n ffilmio i gilydd a ballu 'dyn ma' hynny'n fath newydd dwi'n ama. Wedyn yym wedyn ma' ma' yy a ma' 'na feicroffons byw a ryw betha felly yni hi. 'Dyn aru ryw ryw boitio ryw arbrofi ohoni a ballu 'dyn ia. Oes 'na rhyw beth nath dy sbarduno di'n union i i sgwennu hon felly am am y math yma beth? Wyt ti 'di ca'l rhyw brofiade ar ôl dy hun Yym wedi... o wel na dwi ar Facebook 'lly do's na'm byd sinister 'di digwydd i mi ar ôl hyd y gwn i. Yym ond yy mae o syniad i bo' gen i ers dalwm oddan ni 'di bod yn gneud yn rys- yn coleg deu' gwir gwaith dyfeisiog o'dd o 'di bod yn rwbath diffyg cyfathrebu o hwn ag o hwnnw wbath neu' efo technoleg a 'dyn o'dd y syniad gin i ers blynyddodd 'lly a 'dyn mi ath o ryw ddechra ryw dyfu a magu. Hmm. Yym ryw dair wsos cyn gyrru'r gwaith i fewn. Mm. Ydyn, um, oedd hi'n funud dwytha fi'n neud o lle, ond um, na, mae'r ma technoleg ma'n i lle, mae o, mae o, dwi'n i'n, dwi'n am adnas o'n byd tebyg o ran hynny di gael ei wneud, dyn o'n eisiau gwneud beth gwahanol hefyd e. Fel yeah. dys i mae eisiau mwy o bethau gwahanol dos. Yeah. Faint o broblem ti'n meddwl yw'r ffaith bod ni falle yn troi'n fwy anghymdeithasol wrth fynd yn fwy gymdeithasol ar y we? Ie, yeah, dydy o'n Mae o, yndi, mae o'n mae o newid, ydw, dwi'n ymwysdio yn broblem eto, dwi'n chi'n dweud sydd fath o'n broblem, so mae wedi digwydd i raddau. Um, dwi'n mynd, dwi mynd annog neb i beidio gwneud na'n byd felly, nid dyna ydy hi lle, a dwi'n mynd decno phob o gwbl. Ond, um, na, mae dos i'n eisiau cymryd yn byd heb i ddadansoddi fo, mae eisiau ddadansoddi bob dim dwi'n amad, dyna dwi'n neud yn hon, fwy na beirniadu yn byd. Ie, mae'r peth yn dal i fynd ymlaen. Yndi, yndi, ta, yndi, yndi. Dal rhyw ddrych iddo fo, dwi'n fel pob yn gallu gweld o, ia, dyna dwi'n neud yn sach, yeah. jyst yn dderbyn o lle. Yeah. Os di gyfeirio at uh, bod yr un llynedd, falle'n cyfeirio at Pinter neu yn rhyw deirnged, felly um, be, beth amdano fe fel, fel Oedd, oedd o, oedd o'n ddalan o dan hefyd lle'r teibio, mae'n gen i pyn o seibio ni, lle mae'n ma, ma, ma, ma anochel os da chi'n darllen gwaith rwy'n bod am di ddylanwadu na chi dydy, chi, mae ma pob yn cael ei dylanwadu gen rwy'n arall, ydyn yeah. dyna di o fwyna mod i'n mm. yn disgybl iddyn nhw, lle. A mae'r wobr di dod gan deulu, uh, do, tad, am Will Sam, do, do, do, ddramau yn eitha pwysig.
Ydyn tad, ydyn, ydyn, o ran o iaith lafar dwi'n ama, mae eisiau mwy o uh, dweud chi, dyna sut dwi'n sgwynnu beth bynnag, lle, ond um, mae, mae, e, mae, mae iaith o'n goeth iawn, ydyn mae'n dyn arno hynny. Braf darllen nhw, digwyr. Da iawn, da iawn. A na fe, nawr jyst newn ni newid i rhywbeth bach i, i hwn, ond um, beth, beth wyt ti, sut mae Lenny falle'n cymharu a llynedd um, y brofiad o ennill y goron i ennill y fedal rama? Um, swn i'n dweud, mae'n brafiach ennill yn y milltir sgwar wrth reswm, lle. um, a um, ges i well feirniadaeth flwyddyn ddwythaf fi'n yma, ond fwy o, mae'n dim beirniadaeth wael ges i ni chwaith, ond mae yna fwy o, gen i fwy o waith gweithio ar hwn, dwi'n meddwl, o'n i'n hapusach efo llall. Mae yna waith tocio felly bob hyn a hyn, dwi'n mi, mi fydd hynny'n beth i mi wneud pen wsos mae llall, dwi'n i'n gwneud weld. A wedyn, ti'n gweud bod hi'n braf ennill ar dy, ar dy stepen drws. Yndi, yndi, um, yndi, ydy hon yn ardal gyfoethog o ran rhoi cyfleoedd dramatig a, a, a sgwennu? Ia, o'n i, oedd yn, yn, yn yr ysgol, oedd ysgol gynradd a um, ysgol uwchradd lle. Uh, oedden ni'n neud rhyw nosweithiau llawen ar y bethau felly, dyn na, dwi wedi bod y lwcus iawn dwi'n ama. Mm. Um, a o gael bod yno lle. A ti'n gweud bod ti'n beth sy'n offi actio? Ond dwi'n tad, dwi'n achlysurol.
Ti dal i wneud i bwy wedyn? Um, na, o, dwi'n di gwneud ers dipyn ond dwi'n yn aelod o glwb ffyrmwyr ifanc, partyn llaen i mi fyddai. Wedyn mae siwna ar fanno fyddai nesa'r llwyfan lle, ond dwi'n mwynhau gwneud yna beth braf cael yeah. actio'n wirio neu beth fynnag. A faint o help mae hynny wedi bod wrth sgwennu drama? Sgwennu... O, yn sicr mae'n rhoi perspektif i chi, dydy chi, mae'r mae o'n beth braf, dwi'n gwybod sut mae rwy'n ar y llwyfan a dwi'n gwybod sut le ydy llwyfan hefyd i raddau, wedyn um, mae o'n, mae o'n cyfoethogi gwybodaeth rwy'n sicr dros rwy'n yna. Ie, wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Llyr.
Diolch.